Illum sa nitkellmu fuq l-istatuti ta' Gran Mastru Verdal. Eh, issa xinu ma' statuti? Statuti huma dawk il-liġijiet u l-ordinanzi li kien joħorġu ġeneralment wara li jiltaqa' kapitlu ġenerali. Pal kull ordni reliġjuż L-Ordni ta' San Ġwann kien ikollu regolarment il-kapitli ġenerali tiegħu u wara kienu joħorġu l-istatuti. L-istatuti li ġew stampati fl-1588, jiġifieri wara t-tieni kapitlu ġenerali li ġie ċelebrat taħt Verdan, eh, kienu kellhom żieda fihom kellhom l-inċiżjonijiet tal- tal-Portrait Sagra Mastri. Eh, issa daw l-inċiżjonijiet x'aktarx saru minn Philippe Thomassin li kien Franċiż eh, li għex bej is-sekli 16 u 17 kien twiled ġewwa Troyes fi Franza u mit Ruma fl-1622. Ninutaw dawn l-inċiżjonijiet li hu speċi l-iskop kien biex jigglorifika jisebbaħ lill-ordni. Per eżempju, hemm ħafna figuri allegoriċi f'dawn l-inċiżjonijiet. anġli u figuri tar-reliġjon, figura tal-fidi pereżempju. L-iskop kien biex juru li l-ordni not kienet qed timxi maż-żmien allura kienet qed tuża il-forma stampata ta' daw l-istatuti. U t-tieni ħaġa biex appunt jigglorifikaw l-ordni bħala ħaġa kbira ħafna. Per eżempju hawnhekk fil-inċiżjonijiet naraw tal-Gramastru Verdal fejn jidher wiċċu u għam dawwal bil-simboli tal-poter. U naħa waħda għandek il-figura ta' reliġjon u naħa l-oħra il-figura ta' San Ġorġ. Eh, u fuq nirruntaw li fuq il-spaltu jisa jisu wiċ ta' kelb li jista' jkun li li tissimbolizza jew annimal stess jew bnidem ieħor. Din ġrat ukoll anki fil-reġgħu repetuha fil-Istatut ta' Winjakul. F'dan il-frontispizju dan iktar huwa dettaljat, naraw fih l-arma tal-Gran Mastru fuq fin-nofs, fuq hemm il-kuruna tiegħu u sormontata mill-kappell tal-Kardinal, peress li hu kien għadu kemm sar Kardinal dik is-sena. Fuq il-xelluk tagħna kif qed inħarsu leha hemm elementi tal-Papat, hemm it-tjara u l-bies tal-Papa u l-kappell tal-Kardinal, filwaqt li fuq il-lemin tagħna Kif qed inħarsu lejha ġifieri naraw elementi militari. U mbagħad dan il-frame qed jiġi isu isu ehm, miżmum minn żewġ torok. Żewġ torok li huma jiruhom defeated fis-sens sottomessi għaliex ovvjament l-ordni kienet kienet rebħet fuq il-torok fl-assedju l-kbir. Jiġifieri diskors jisa kostruzzjoni tiżommuha daw il-priġunieri torok u fin-nofs għandna xemx li edha ġifieri f'nofs dan il-frame u x'aktar tirrappreżenta l-emblema tal-istampatur stess tal-ktieb. Mela kif għadna qabel l-istatuti huma l-liġijiet li l-ordinamenti li jirregolaw il-ħajja interna, l-amministrazzjoni interna tal-ordni. U f'dan il-każ dawn il-kapitli kollha f'dan il-ktieb ġifieri li jirrigwardjaw is-suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tal-ordni, ġifieri pereżempju l-kunsill, il-Gran Mastru, id-dħul ta' kavalieri fl-ordni, kif it-tmexxija tal-isptar, kif fuq il-balliji, il-prijuri tal-ordni, fuq il-kommende tal-ordni importanti ħafna, ġifieri l-artijiet li kellhom li kien ikollhom il-kavalieri. U dawn huma akkumpanjati minn dawn il-deċiżjonijiet li jillustraw dawn l-istatuti. Per eżempju, fejjem fuq il-konċilju inċiżjoni li juru l-Gran Mastru mal-kunsil tiegħu. Eh, per eżempju, fuq l-isptar l-istess, il-kavallieri qed jieħdu sib il-morda fl-isptar. Fuq il-dħul tal-kavallieri fl-ordni hemm inċiżjoni turi li l-Gran Mastru qed jilqa' żewġ kavallieri ġodda fl-ordni. L-istess fuq is-sorijiet, fuq id-dħul tas-sorijiet tal-ordni fih dan l-ordni ġifieri. Juru s-sorijiet waħda soru qed tiġi mill-qwa mill-Gran Mastru.